Hring dikna leh chanvo tih zirlai sawm pahnihna kan zir mek a nih kha. Phek sawmthum pakhatna leh sawmthum pahnihna kan zawv a, sawmthum pathumna atang hian han tan leh ta ila. Human Right thupui pawimawh tak pakhat chu mihring zawmna leh hlutna inzahsak te, hlim tak leh inngeih tlang taka chenho dial dial te a ni a. Chumi atan chuan mimal dikna leh chanvo inzahsak hi a pawimawh em em a ni. Chuvangin human right an sawi apiang hian mimal zalenna a langsar thin lo thei lova, human right chuan misual thlavang a hauh ngawt lova, Hauh a hnekin misual chu a thil sual tih phu tawk a, a chunga hremna lek kawh ngei a phut zawk a ni. Chutih rual chuan mipui thinrimin mahni kuta thuneihna inpe chupa hremna lo lek kawh hi thil tha lo lehzual a hrin theih avangin tih loh tur a ni, a ti thung a ni. Mi thenkhatin mimal aiin vantlang a pawimawh zawk an ti thin a, hei hi sawifiah deuh a thawm e. Mi tlem deuh infinkhawm chu chhungkua a ni a, chhungkaw hrang hrang inbelhkhawm chuan veng a siam a, veng hrang hrang infinkhawm chu khua a lo ni ta a, chu khua chu vantlang a lo ni ta zel tih kan hre theuh a. Vantlang dikna leh chanvo chu mimal dikna leh chanvo kal kanin a awm ngawt thei lo va, kawng danga sawi chuan vantlang nun hlim leh nuam siam turin mi malmal chanvo leh dikna rah behna atangin a siam theih hauh loh a ni tih kan hriat a pawimawh awm e. Chuvangin vantlang right leh mimal right hi sawi hran theih a ni lo ang bawkin A enge pawimawh zawk tia khaikhin chi pawh a ni lo. Hruihrual angin a inherh chia ta lak hran theih a ni lo. Vantlang nun hlim leh nuam, khawtlang duhawm nei thei tur chuan mimal chanvo leh dikna chawi kana humhalh a pawimawh a, chu chu a to bul dik tak a ni. Khawtlang tana thawhnaah emaw Vantlang tana a thim a var thlu lova chetna emaw, kan mihring puite nunna lak sak theihna tuman an nei lova, an thil tih leh thawh that te avangin mihring ngaisak theihna te hmel hmang leh taksa ti che thei khawpa khawih theihna right a awm hek lo a ni. Hetiang hi human right hian a hnawl fek a ni tih hi kan hriat a pawimawm e. Piantir atanga thihni thleng hian kan mihring puite nen thiam taka khawsak hi hlim tlan na ber a ni a, tumah hmusit lo ila, tu temah hnuai chhiah bawk lo ila, kan mihring puite chunga zahngaihna a lantir bawk ila human right chu kan chawisang a lo ni mai dawn a ni. Mi hausa leh rethei Million leh mite, thilti thei leh chak lo te, mifel leh misual te hi human right hian a huam fek a, piangsual te, mi ang lo te, mi rethei, veng kila khawsa te pawh human right hian a hum halh vek a, hmuhsit leh tihnawmnah te, deu sawh te, hnuai chhiah leh rah beh te chenin human right hian a phal lo a ni. Tin, ram changkang leh hausa pui pui te leh ralthuam nei tha tak tak te pawh a huap tel vek a. An hausak leh thiltihtheih avanga ram ri thei leh changkang lo chunga dik lo taka an chet chuan human right tuipuituten an sawisel piap piap thin a, an hlau reng reng lova an pal zut ngawt An pal zut ngawt an rem ti hek lo a ni. Hetiang hian human right chuan mi zawng zawng leh ram tin a huam fek a. A thatzia leh a pawimawhzia hre chunga keini Mizoram ngei pawh hian kan hman tangkai leh uar deuh deuh a tha hle a ni. Khati zawng kha mihring dikna leh chan fo tih chungchanga kan zirlai buina a rawn tar lan te chu a ni a. Tichuan tih tur te hi pakhatna atanga pasarihna kan zirlai hian a rawn dah a, pakhatna chuan heng hmang hian sentence han siam teh tih a ni a. E, atanga je thleng a awm a, hei hi nangmahniin lo tih tum ula inthiam dan danin. Tichuan number three han kal leh ta ila, number three ah hian a awl dahkhat rawh tih a ni a, chutah chuan. E atanga i thleng a awm bawk a, hei pawh hi homework atan in lo tih chhunzawm ta ula. Tichuan palianah hian Europe chhak lam ram thenkhatin vantlang ride hi kan ngai pawimawh zawk tur a ni tia an kalpui avanga an rama thil thleng thenkhat in zirlaiin a sawi kha han ziak teh, a ti a. He zawhna palina chhanna chu phek sawmthum pahnih a last paragraph ah khan a awm a. Europe chhak lam ram thenkhat te chuan mimal dinhmun ai chuan vantlang hi kan ngai pawimawh zawk tur a ni an ti a. Mahse vantlang siamtu mimal dikna leh chanvote palzut tur Tihna a kawk kher lo tih an sawi tel si lo va, chuvang chuan firfiaka chetna a tam a, mipui mangang leh rumri chu rap thlak tak a ni. A tawpah Communist kulh pawh a chim phah nghe nghe tih kha zawhna palina kan chhan theih dan tur lo ni ta sela, tichuan zawhna panganah hian human right in Mi sual thla vanga hau em? In zirlaiin a sawi fiah dante kha chiang takin ziak chhuak rawh tih a ni a. He zawhna pangana chhanna chu phek sawmthum pathum paragraph hmasa ber tlar ngana chho atang khan a chhanna chu a ni thei awm e. Human right chuan mi sual thla vang a hauh ngawt lova Hauh hnekin misual chu thil sual tih phu tawka an chu an chunga hremna lek kawh ngei a phut zawk a ni. Chutih rual chuan mipui thinrimin mahni kuta thuneihna inpe chawpa hremna lo lek kawh hi thil tha lo leh zual a hrin thei avangin tih loh tur a ni thung tih kha zawhna pangana chhanna chu a ni a. Tichuan zawhna paruknaah hian human right in. A ngaih pawimawh tak thupui in zirlaiin a sawi dek han sawi chhawng teh tih a ni a. Hemi zawhna chhahnaah chuan phek sawmthum pathumna tlar hmasa berah khan a awm a, a tlar hnihna zo khan human right in a ngaih pawimawh tak Thupui chu mihring zawmna leh hlutna inzahsak tawn te, hlim tak leh inngeihtlâng taka chen ho dial dial te a ni tih kha a ni a. Tichuan, zawhna pasarihnah hian human right in a hnawl thil pawimawh tak tak in zir te kha hriatthiam danin han ziak nawn teh tih a ni a. Phek sawmthum pathumna, paragraph, lina ah khan tiang hian a sawi a, Khawtlang tana thawhhona emaw, vantlang tana a thim a var thlu lova chetna emaw kan mihring puite nunna laksak theihna tuman an nei lo va, an thiltih leh thawh tha te avangin mihring ngaisak theihna te, hmelhmang leh taksa ti che Khawpa khawih theihna right a awm hek lo. Hetiang hi human right chuan a hnawl a ni tih kha a ni a. Kha kha tun tum atana mihring dikna leh chanvo tia kan zir theih chu a ni ta a. Zirlai ten uluk takin heng kan zirlai te hi lo chhiar nawn ula, kan exam na tan mai ni lovin kan nitin chawp leh chila kan nun kan hmanna tan hian heng Thupui kan zirtâk te hi ṭangkai tak tak te an ni a, a taka nun chhuahpui thei tûrin hêng kan zirlai te hi zir te pawh tum ta ila a ṭha awm e. Tûna tân chuan khati zawng kha ni leh sela zirlai zawng zawngten hun ṭha tak lo hmang zel ang che u.